Gynansagam, men ony işden daşlaşdyrmaly boldum. Aý, bir düşüşmezlik boldy. Dogrymy aýtsam, men entek-entegem o ýigidiň beýle ýalňyşlyk goýberenine ynanamok. Anyklamaly. Belki, biri oň garşysyna baha ilçik edip bir zatlar gurnan bolmagy mümkin. Eýýäm şoň ýaly bir yşarlara görünjek bolýa. Dogry aýdýaňyz, Durdy Kadyrowiç. Siziň çak edişiňiziň dogry bolaýmagy gaty mümkin zat. Meň pikirimçe o ýigit arassa halal adama meňzeýä. Men oň kakasyny gaty gowy tanýan. Sag boluň, ýene görüşýänçäk. Bolýa, sag boluň.

Men. Gerek däl, kaka. Men saňa düşünýän. Şu günler seň üçinem aňsat bolmanyny bilýän. Geregi ýok. Hawa. Men sen şeýle düşbijedigiňe guwanýan gyzym. Senden ýekeje zady haýyş edip bilerinmi? Aýdyber kaka. Ylmy-tejribe saparyna Ugramankaň, meň işleýän şereketimdäki hat işlerine, şeýle-de işleri köpçülikleýin tanyşdyrmak çärelerine kömek edäýseň diýjek bolýan. Elbetde kaka. Uly höwes bilen. Berekella gyzym. Berekella. Salowmaleýkim. Mümkinmidir Durdy Kadyrowiç? Gel. Ine. Bu täzeden işlenip düzedilen hasabatlar, maglumatlar. Elbetde muň üçin kän der dökmeli boldy. Düzetmek Täzeden işläniňdenem has kyn bolýar-da. Onda-da işiň adatdan daşary wajyplygyny göz öňüne tutup, gijämi gündiz edip işledim. Wah! Ol ökde sumak köp bilmiş. Biziň barymyzy dünýä göjera etdi-de. Men-ä o gögele çaga bölüm başlyklygyna ynanmagyň entek juda irdigini Syzdyrdy Mamla weli, pitwa etmediňiz-ä. O ne üçin? Düşünmedim. Näme näme üçin? Bu haýynlygy näme üçin gurnadyňyz? Menä Hiç zada düşünýän däldirin. Siz hemme zada hemmedenem gowy düşünýäňiz. Ýöne bir zady welin ýatdan çykarypsyňyz. Şammeýew şu hasabatyň asyl nusgasyny welin ýok etmegi unudypsyňyz. Türkmene haram ýokmaz. Sen bu dana, mukaddes sözleri bilmeýäne meňzeýäň. Sen özüňe, käriňe, iýýän duzuňa dönüklik etdiň. Bigünä ýigidi garaladyň. biziň hemmämizi ile wejera etdiň. Gün bolşy ýerden.

Durdy Kadyrowiç. Ha, salam aleyküm. Salam. İyi gün günü ýazym iýerdim. Awa. Bir düşünişmezlik bolupdy. Salam aleyküm. Salam. Öňki ýeriňe barda arkaýyn işläge. Resmi kagyzlaryňy derrew düzederler. Üstünlik arzuw edýän. Sag boluň, Durdy Kadyrowiç. Tahyr! Tahyr! Ha, Jepbar. Uly başlyklara bizden tükeniksiz salam bolsun. Ha, Jepbar. Dostum. Senlik bir iş çykdy. Seň fizik maslahatyň gerek. Men bir gyssag iş bilen gidip barýan. Tahyry tapyň. Tahyr ýokary okuw mekdebinde boljak diýdi. Şajanowyň edarasyndan adam gelmeli. Orunbasarlaň ikem iş saparynda bolansoň, goý ony Tahyr kabul edäýsin. Bolýamy? Bolýar, Durdy Kadyrowiç. Salam. Salam. Men sizi diňleýän. Men Durdy Kadyrowyçyň ýanyna. Men Çary Şajanowy iberdim. Men ondan habarly. Siz azajyk garaşaýyň. Oturyberiň. Söýgüden ýaraly ýüregiňi ýene-de paralatdyňmy? Ýok, dostum. Men bir kiçijik, özem maýdaja taslamajyk tapdym. Häzir, bagyşla. Diňleýän. Alo, men Jeren. Size bärde biri garaşyp otyr. Durdy Kadyýewiç ýerinde bolup bilmänsoň, şol adamyn siziň kabul etmegiňizi haýyş etdi. Düşündim, Jeren. Ol adamy meň otagyma ugraday. Men häzir barýan. Jepbar, men häziriň özünde iş ýerimde bolmaly. Mün maşyna. Ýolda ikimiz düşünşäýeris. Bolýa. Ýör. Bolýa. Size birazrak bärde garaşyň diýdiler. Ýörüň.